wɔn sɛ gold ne agudeɛ ho nsɛnsɛm yi no mhm. ɛyɛ africa nko ara na yɛn leaders no agudeɛ bɛyɛ Death Trap ma yɛ. Na ɛnɛ na mekan book yi Why Nations Fail and it's an interesting book to read nana. Okay. It's very interesting to read Why Nations Fail. Uh, me ma soft copy no me me send you soft copy no. Na onye nipa bɔne a book bebree o ma me soft copy. Me da copy.
Nana sɛ ɛno no wotumi save wɔ cloud. Ah, it's fine. Aha, nti mo na mo akoma no bi you can save it in the cloud. Na

and eduru mɛ bi a on the same tangent no man bi wɔ ha man bi wɔ ha other country no yɛ super rich and in the same country some regions are super rich others are super poor and ɔsɛ the reason is that in those areas a area no yɛ super rich no the leaders are able to solve the problem so the problem don't become the leader.

Problem no bi ne sɛn? Wonam ade a amanfoɔ can now say it on this show adɛn nti na yɛ a yɛwɔ opposition yɛtena ase ma party ɛwɔ aban yi mu term biara determine ɛnora wobisa that frontal question and love is sɛ why is it that for the past 12 years concurrently no NPP seem to always fronting the argument The battle is always forced, fought on their terms. on their terms and we in the ndc must also I'm sure, bring I'm our sure terms my adwene nkɔ so and that's the truth and you see the battle is always fought on npp stems marcus cicero can say to win an election first win the argument and npp always seem to be leading on the argument yeah yeah what hand ye ni aban mu it is a moment to do introspection and accept your weakness so for me and that question out to my general i love it we shouldn't allow the npp to determine the pace Yɛwɔ position, it is the moment to do our things a bit quicker and you see Kwame the danger for we in the NDC ne sɛ NPP awie all ne election they can infiltrate our ranks to choose leaders for us and it is something a well you can choose to agree or not ba baabi a metii no mewɔ Ablekuma mefiri Sunyani West I can tell you sɛ if the NPP want to infiltrate they can do nti eduru mmɛ bia some way somehow no if you are a leader na wan solve a problem bia the problem ɛna become the leader and the leader become the problem quick and I end ma ready agreement wei a finance committee of parliament uh, the loan agreement na ɔma sign no and it's insulting the intelligence of Ghana for na na ma me ready page page twelve of the agreement ɛna o ready a. Wokae sɛ Dɔkta Bawumia kaa sɛ he prefers a Ghana card to an interchange. Not an interchange, thousands of interchanges.
Nana, bosea a aban wei yi kɔbɔ no, wɔn approve awie a ɔkɔbɔ no, afei de interchange na edi akotene. Wahu how deceptive the NPP is. Pay 12 of the 13 of the loan agreement no. Bawumia ɔse Ghana card yɛ valuable kyɛn interchange no. Wɔyɛ finance committee report o. So straight from parliament. Parliament nsa na ɛhyɛ aseɛ. You can see it and it is signed by Honourable Kwaku Kwaten, Chairman, Chairman Finance Committee and uh, Mrs. Joanna A.S. Ajay, Clark. Clark Finance Committee. Document yi yɛ document a straight from Parliament. Bawumia na ɔka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ a Ghana card is valuable to thousand interchange. Na afei loan na wɔn kɔgye no yɛntie deɛ wɔn de loan na ɛba abɛyɛ. One ɛyɛ Ɔfankɔ Nsawam road. Two, Ɛdweso Konongo Road. Three, Completion of Nsawam Apedwa Road Project. Four, Suame Interchange. Tie ne hio. Aban na ne Vice President se Ghana car deɛ valuable than thousand interchange no. Afei deɛ ɔkɔ akɔbɔ bosen abɛyɛ interchange. Number five, Completion of Flower Port Interchange, Legon Accra. Have you seen how deceptive the NPP is? Bosea no a ɔrekɔbɔ no, ɔse Ghana card ho wɔ mfasoɔ kyɛn bosea bɔ, to ne interchange. Afei deɛ ɔkɔ akɔbɔ bosea a, ne bosea no a ɔbɔ no, ne levin project no, interchange nko ara yɛ four out of levin project. Ebia no wanya sika yɛ Ghana card no awie. It should tell you, no, you see, it should tell you, and, and for, it, and, ɛyɛ term loan. Ɛyɛ term loan, and term loan what you put in it what you must use the money for and kwame there is something serious about this loan it comes with a promissory note yɛ ka sɛ promissory note in economics a what it means ne sɛ me me ma o sika but mamadeɛ bi a ɛyɛ ano ho bɔ ɛkyerɛ sɛ sɛ wɔantua me ba abɛtam afa saa agyapadeɛ no and it comes at a cost.

eti me saa nam teɛ agufo ado ntumi nni nsɛwu no afei ei hmm wode ɛfa namba ma mmiɛ na mɛfrɛ na nso mɛka no frɛ na nneɛma kirikiri ɔkadagye mfra mɛ nsa ne me din ɛnɛ bioti ma mefa nstart mfiri wo so ɛnɛ mɛsena hia me ɛnora ɛgye wo document no ɛnora yɛhwɛ ɛyɛ info analytics Wɔn survey a wɔn de aba. Uh, menim sɛ wowɔ wowɔ copy deɛ a. Oh yes. Uh, wɔn survey a wɔn de aba. Aspect. No. Relevant aspect no. Mm. Uh, me, mo ankasa mbɛpɛ sɛ mbɛtutu baabi a mo fili anaasɛ oh. anka yɛn kɔ na according to sɛ deɛ mpɛ. Oh, okay. Dabi beauty. Ayi baabi a mepɛ no. Baabi a apɛ no. Mɛ ma salati mi dum pa mɛwe. woka sɛ ɛyɛ nkora no ah. na wowɔ fie na mu didi a mo kyɛ ah, nnam a ah, na wodeɛ kura wo nsɛm sɛ wo sɛ ayi ayi ɛyɛ fam sɛ 1995 nkɔla deɛ ɔmo wuro na yɛtu sardin a na wafa sardin konko no akura ɛno sɛ asɛ modɔɔso na modidi a na ɔte a wode kɔ ano ano ahyɛ dɛ agya agum na wakɔte na ade kɔ ano no agya agum

na the worst of Mahama is better than Akufo-Addo's best economically and the data shows hmm. in fact sɛ wofa no 2012 14 17 19 2020 a the change at the end of MPP ɛyɛ in terms of management of the economy a negative 29 mm. what it implies ne sɛ ɔmo baeɛ no ɔmo nhyehyɛ ɔmo ayɛ no ama economy na senke and nana ɛconfirm the finance committee report sɛ Sɛ aban annya sika na the nation is running into bankruptcy, wo readi report yi a, kyerɛ sɛ man no agyigya. And sɛ aban no annya seven hundred and fifty million dollar loan a, there is no way a Ghana bɛnya baabi afa. And it is in this report. You are watching Juicy News on And YouTube.
for me, Hot obi news all biara no a time.
ɔte financial management ase no, I'm not here to praise Mahama, but I think sɛ we need him back. deɛ ɔde kyekyere man no Ghana needs him back because for example Bawumia yɛ economist Nana Addo ɛwɔ ne first degree redi econs ɔsan yɛ lawyer so you'd have expected say they will bring some of these professionalism to bear Nana Mprɔw ominim you would have expected say this knowledge no it will be brought to bear for example. Benny yɛ lɔya mi Benny yɛ lɔya mi bɔ. Bɔsɔ bɛ to aso a. Nti. Aberewa bi wɔ so. Ye ye ye ada. Ye ye di. Ɛno sa mi maame bɛ se ye ye di di na ubo ubo bini so. Na nana maame redi ankyerɛnkyerɛ o. Ɔse hmm. consequently non-resident investors in Ghana domestic bond market are pulling out of the country. Okay.
From a high of 35 percent share of shareholding in domestic loan to a proportion of 16 percent. Yɛka non-resident investors a wɔn yɛ amanfo a ɛwɔ amanɔne a wɔn bɛtɔ yɛ yɛ bonds. Don't forget sɛ sɛ woka sɛ wo issue bond a kyɛ sɛ wotɔn sika. Okay.
Deɛ ɔnte bond ase no fa hyɛ ɔti mu sɛ bond ɛyɛ katenten. ɛna treasury bill de yɛka ɛyɛ tiatia nti sɛ wodo wowɔ outside Ghana na wode wo sika ɛba abɛtɔ Ghana kaa Ghana sika no bia ɛyɛ bond na deɛ pipa wei ka no sɛ non-resident investors a first na wɔde wɔn sika ba man no mu no first no na under Mohammed's time no na wɔn dodoɔ yɛ thirty five percent ɛna a yɛkasa yi no ɛnam sɛ economy na reduce nti no wɔn reduce from thirty five percent to as low as 16 percent nanso hɔ a wɔasena reduce up to 15 percent what it means ne sɛ saa nkurɔfoɔ no nyinaa pulu wɔn sika out of the economy nana so already global info analytics report na and me sɛ me fa no free uh, the executive summary and sɛ woba ha Ade a ɛda m'akoma so first yɛ Agyapa royalty deal. Na ma me nkɔ to nkyerɛ ɔse. Agyapa royalty. The deal the okɔ executive summary no a okay. one two three four. Okay. To me fan say page four of the report. And the Japan ɔse on whether the government should proceed with the Agyapa deal. 68% of voters oppose the transaction, while 24% support it.

NDC seventy nine percent floating voters seventy one percent that is a good news for Ghana what it means is that sɛ NDC ɛyɛ eh, nneɛma yie a we'll be able to shift the civil society more to join us because you are having seventy nine and seventy one and even you are getting fifty eight from their own background adeɛ baako nso so a ɛyɛ me dɛ ɛyɛ sɛ adwuma agyapadeɛ deɛ mi nkom but

But yɛ move baa July no, I move from sixty seven percent to a whooping seventy six percent. Wɔn a wɔn gye di sɛ Akufo Addo adan n'ani ahwɛ ɛyɛ bunu mu. Exactly. Amammuo no nkɔ yie, amammuo no asɛe no. In April he was sixty seven percent but oduru July no, wa perform worse. Than in April. Than in April. Then it means sɛ amammuo no resɛe and wa compare. Ɔfan even mmaa to mmarima on gender. Sɛ wofa no gender koraa deɛ a ɛyɛ worse ma Akuffo Addo. On gender basis no it's even seventy seven percent worse. So the conclusion of it ne sɛ data wei no approve sɛ NPP kɔ opposition but I have a single fear. Even to to top up deɛ oka no sisi ano.
Wɔn mo bisa nipa no bebree sɛ mo gyi di sɛ ɛwɔ mu sɛ Akuffo Addo n'ani akyere bunu mu deɛ. Right. but mo wɔ gyidie sɛ wɔbɛsesa mm. n'adwene mm. amea wɔn a wɔn se wɔn gyidie sɛ akufuado mm-hmm. ɛbɛsesa n'adwene mm. ɛyɛ twenty nine percent. twenty nine percent.
wɔn a wɔn se. deɛ aka na aka. deɛ ayɛ deɛ baabi yɛ nam ɛyɛ sixty percent na wohwɛ the margins from ɛyɛ april ɛne july a.

Diminishing marginal returns akye nanado. Ɛne diminishing marginal returns you go and hit negative. Yɛanhwɛ yie a ɛnu sɛ yɛnto aba no na Nana wayɛ kenkeleme. Ɔbosom awi konko mu nam, ɔde shoe na ɛkɔm. ɔbosom bi ɔyɛ fɛn ɔbosom kekele mi ɔde su na ɛkɔm
ɔyɛ konko mu nam ɔyɛ konko mu nam
eti ahwɛ yi a kwatakwatakwa yɛ ne twenty twenty four no na ɔde su na ɛkɔm nkɔ yie etu yɛ ndc ni abad na ɔhaw baako enyimire na mehwɛ professor kenneth tefa ɔka asɛm bi na meyam hyee me ɔsee.

and which organization electoral commission of ghana now the ci akɔ akɔ do parliament i have a suggestion for the parliament of ghana they should engage more cyber forensic experts because you see the next election will be fought on strength o 2020 no ɔde tuo ne ase kan ɛna defeat o sɛ sɛ wɔn ho sɛ saa deɛ ma na ɔde ba a wɔbɛhyia no So the twenty twenty four will not be fought on the battle of the gun, ɛnyɛ violent, ɛnyɛ physical, ɛbɛyɛ cyber. Nti abere a mete sɛ Professor Kenatefa se the data is available no, I got scared. Why will he come out at this time? At a time a yisi de si I call parliament. Could there be a certain collusion between them? The data yɛ available nso ɛsɛ na wusu ha nkurɔfoɔ ayɛ exactly wɔn nkɔ register exactly ɛnɛ yɛ a but even on that sim card thing. ɛkwan bi wɔ hɔ a me asɛ mehu no sɛ aban wei sɛbisɛbi wɔn abɔdam kakra wose by thirtieth of this month mhm. wobɛtwa nkurɔfoɔ kaat mɛboa me ne wokasɛ nso nkurɔfoɔ gu ɛyɛ mtn ne vodafone office a ɔmo register through no fault of theirs no MTN ne Vodafone ntumi nregister maa wɔn. Eti sɛ wɔn te dan mu hɔ na sɛ thirtieth na so na MTN ne Vodafone ntumi register maa wɔn a, wɔsi mɛtwa wɔn card because yɛn register. Wɔn yɛ okay.
Na na na wɔn sɛ ɛnɛ news na abira na mehwɛ Professor Ken Atefa na wɔn no. I got an impression sɛ.